Merħba, is-sib fil-għaxija dan huwa xouter illum ħa nitkellmu dwar in-naħal. Magħna għandna lil Jorge hawnhekk. Tlaqna għax għandi ħafna x'nistaqsik. Mela, kif kif beda dal-interess? Jien naf flok bagħadt ħobi ieħor mort fuq l-apikultura. Meta kont qed nistudja t-teżi l-aħħar tas-sena l-università ltqajt ma' persuna veterana jrabbi n-naħal u da b'tant passjoni kien joqgħod jgħallimni lili wkoll, jiġifieri fuq it-trobbija tan-naħal u minn hemm bdejt imbagħad inrabbi n-naħal jien. Malta hija magħrufa bħala il-gżira tal-għasel, il-gżira l-ħelwa hemm ħafna laqmiet li jtuha. Aħna għandna għasel daqshekk tajjeb u x'jiddefinixxi l-għasel Malti? L-għasel Malti huwa differenti minn għasel ta' postijiet oħra x'Malta jisu kollox imrobbi fil-kastik. Allura ma tantx għandna ilma. X'età ma tagħmilx. Eh, all right, fhimt. U allura l-essenza u l-intensità tal-għasel toħroġ iktar qawwija minn bnadi oħra fejn ikun hemm xita b'abbundanza jew ilma b'abbundanza. U f'Malta mbagħad għandna wkoll ħafna fjuri differenti fl-istess żmien. Allura jkun għasel varjat bħala Jagħmel differenza fit-togħma tal-għasel, l-istaġun li nkunu fih jew inkella fejn imur jirgħa n-naħal stess? It-tnejn huma jagħmlu differenza imma b'mod ġeneriku ħa ngħidu l-istaġuni sewwa. F'Malta għandna l-ħarifa, nibdew bih, ir-rebbiegħa, is-sajf u s-sajf ġieli jinqasam fi tnejn, Għandna dak li ngħidulu tas-satar tax-xagħri jew inkella tal-ewkaliptus. U jekk is-sena tkun ħażina jew pereżempju bħal Għawdex, l-għasel normalment jittieħed darba f'sena. Allura qisu jista' jkollna sa massimu ta' ħames kwalitajiet differenti ta' għasel skont l-istaġun. Nisimgħu mad-dinja kollha dwar l-importanza tan-naħal u dawn il-pollinizers biex niftehmu hekk. F'Malta qed naraw żieda jew tnaqqis? Fuq il-dokumentazzjonijiet li joħorġu ta' kull sena jidher li hemm żieda. Ġifieri minn sena l-oħra dejjem jidher li qed jiżdiedu n-naħal f'Malta. Mill-esperjenza l-għandi qed jonqsu n-naħal imma mbagħad in-naħħal bħal ma jien jien nerġa' nżid in-naħal għax ma nkunx irrid li n-naħal jonqos. U x'inaqqas in-naħal u jżid in-naħal? Tibdil fil-klima, in-nuqqas ta' ambjenti, it-taħlit ta' naħal ma' ta' barra li ma jkunx daqshekk imbagħad b'saħħtu għal Malta. allura ma jkunx jiflaħ. Għandna naħla Maltija li hija endemika Maltija? Iva, għandna naħla endemika Maltija. U x'miżuri qegħdin jittieħdu biex din in-naħla kemm jista' jkun nippreservawha tkun tagħna biex niftiehmu? Bħala miżuri nazzjonali m'iniex konxju li qed jittieħdu l-ebda miżuri, però n-naħla Maltija s-sena l-oħra ġiet iddikjarata l-insett nazzjonali u allura hemm suppost l-isforz li din in-naħla tiġi iktar rikonoxxuta. Bħala mbagħad fuq livell individwali hemm diversi naħħala li anke biex jibdew jew anke biex ikomplu jistaqsu li jkollhom naħla Maltija għax jafu li hija adattata u hija l-aħjar naħla li tista' tuża l-Malta. X'inhuma dawk il-parassiti jew l-affarijiet li forsi nistgħu nagħmlu aħna biex nipprevenu li ma jmutux in-naħal? Ġifieri, hemm il-parassiti li joqtlu, aħna nistgħu ngħinu? Il-parassita li l-iktar qisha tmexxi mard hija l-varroa, Distractor, qisha bħal qurdina biex niftehmu, tan-naħal. U di hemm trattamenti għaliha biss però n-naħal lokali wera, anke mir-riċerka, illi b'xi mod qed jirnexxilu jiġġildilha. Mhux Malti hu.
U anke jista' jkun li l-klima tgħin, il-fatt li sħuna ħafna bħala Malta u hekk. U allura wieħed huwa mħeġġeġ biex kemm jista' jkun juża n-naħal lokali anke għal kontra dan il-mard biex b'mod naturali jieqaflu. Naħal.
X'jagħmlu biex kemm jista' jkun jipprevenu dawn il hemm hemm metodi li wieħed jista' juża jew trid toqgħod fuq fuq in-natura minnha nfisha? Mediċini meqjusa wkoll organiċi, jiġifieri hemm ħafna affarijiet. Hemm mbagħad ukoll interventi man-naħal, pereżempju li wieħed ineħħi l-bawla, l-irġiel. Għax din il-parassita tħobb tmur iktar fuq l-irġiel milli fuq in-nisa. U allura jekk innaħħu l-irġiel, ehm, inkunu qed innaqsu minna. Bħala livell ta' għarfien fejn jihtlu l-protezzjoni tan-naħal ehm, għall-popolazzjoni, kif tarana qegħdin? Naħseb li żdied l-arfin. Anka l-gvern eh, ħa ċertu inizjattivi anka fi skejjel eh, permezz ta' programmi fosthom il-livestock farming u hemm għal tarif Dwar l-apikoltura, qisu dejjem kien naqa' misteru forsi għax in-naħli hija insett żgħir ħafna u allura ma tantx jafu ħafna fuqu n-nies, imma hemm ħafna għarfien. Naf li inti
involut ħafna max-xogħol ta' żgħażagħ fejn tidħol l-apikoltura. Għaliex importanti li n-nies żgħar jidħlu għaliha din l-industrija, industrija u hobby wkoll fl-istess ħin? Le, importanti ħafna bħal f'kull ħaġa oħra, biex il-ġenerazzjoni tkompli tiġġedded għax jekk ma jkunx hemm iż-żgħażagħ, għada pitgħada l-anzjani jispiċċaw. Jiġifieri tajjeb li jkun hemm dejjem min jibdel il-musmajr ġdid jaqla l-antik. Eżatt, bħal mamlu miegħek jien hawnhekk għandi il-beġġi żgħira tajjeb nispera li ġorra bunur tajjeb għax ħaqqek għax irrispondejt ħafna. Jek tixtiequ li xaħti li jiġi hawnhekk u jirrispondi fuq xi suġġett dejjem ibatulna fuq dan l-email.